E a disètz a totes, soi Flora Mercadier, lo contaire. D'uèis vos vòu contar un, un conte que soni Los Carrats, qu'es belèu un des prumièrs qu'ai adaptat a mon biais, eh, quand èri pus jove. Es un conte que presi fòrça perque son istòria, çò que conta, sale essendo, bèi res, eh, vos disi pas res, mès lo modèle que bastís aquela istòria es lo que se tròba lo mai dins lo monde. Los qu'au trabalhat sus l'idèia de d'imaginari, d'inconscient collectiu, se son mainat que i avió d'un o menos d'istòrias que tornavan fòrça. Alara, quand es dins de païses o de culturas que son vesinas, bon, res de plan susprenent. Mai còps que i a, i a doceans de margrans entre la forma de contar que vos vòu far aquí, lo, lo, l'esquèma narratiu que vos vòu far aquí, se torna trapar en America del Sud, al Japon, en Occitania, en Africa, en Escòcia, en Russia, de pertot. Cada còp lo chòc, veirètz, i a un, i a un jòc al centre de l'istòria, cambia, cada còp lo monstre, la creatura cambia, mes l'idèia generala e lo messatge de l'istòria, el cambia pas. Aquí doncos ma version d'aquela istòria l'ai sonada tot simplement Los Carrats. I aviá un còp un chove boier sortit de la ròca e que se sonava Tsuan. Vint ans apropena, lo sorire al cantó dels pòts, sa maire disiá d'el qu'aviá reçaut put dopla racion de falor d'iso a la naissença. Ai ma avó res mai que festes s'atardier, cantar, cortesir las filhas, manjar, tròp, e beure, plan tròp e plan tròp sovent. Sos amics lo tenhou per un brave companhí talèu que calió far lo piòt e ero pas lo darrier per sautar per dessús lo fiòc de la Sant Soan. Aquel ser de la balada È repartit tanbe tota una còla de degasgafonats per festesar quicòm a l'auberga de Bolhals. Bolhals es un pichon cantó que se trapa dins Roergue. Quinto Menel sabió pas tròp çò que festesàvon, men fin èra pas çò que mai comptava. Lo que daissò passar un bon moment n'en torna pas veire venir sovent. E botelha sus botelha, E torno prene de salsiso per acabar lo pò e de vi per acabar la salsiso, canta un pau e paga ton pintó e subretot fa als carrats que lo tsuan presa lo restant que d'ausir lo paclam paclam dels carrats sautejant sus una taula. Tant e mai que la nuèch s'anavançava e que l'aubèrgo començava de se buidar. Mas totson lo tsuan ne voliá cantar un autre e tornava lançar los carrats. Calguèt que la patrona, la vièlha Rosalia, lo sortiguèsse a gran còp de balatza. Defòra, las nuèchs èron negras, sonque un retalh de luna vièlha traucava el cap de las nivols. Joan sortiguèt de la ròca en cantant, la darrièra botelha de vi dins la man. Avió, o cal dire, de dificultat a téner lo daplon e la linha drecha. De bolhals a la ròca fa ça que l'ai una brava tira. Lo Chuan decidiguèt de gasabiau puslèu que de seguir lo camí fins al pont de Cirun. E aital faguèt, passant a traucos cegos pels bòscs de Quillo cap a Biau que gorniava a aigos bèlas dins la nuèch. Quand Joan se sarrèt del riu, manquèt i tombar, tant s'i besió gaire. Ambe la frescor, los funces acatavan tot. Las aigos èron nautas e bandat coma èra lo chube boier comprenguèt que se se lançava a la nada anava beure mai d'aigo que de costuma. Cossí fa? Tornar a Bulhar se prendre una cambra? Avió beut tota sa paga e la Rosalio li farió pas credi. Tirar fins al punt de Siron, sans mai arribar jo pas pro duro per las bacas. Coma èra a soscar, avisèt una barca amb un òme dedins, escondut jos un arbre a l'abrò del riu. Qualque pescaire que pausa son fialat se pensèt el. Òu, l'amic! diguèt Joan. Mas tu dariás pas a gasar? Te balhi un còp a beure per ta pena. L'òme boleguèt pas. Sietat dins lo fons de la barca, la pèrga a son costat. Tot son còrs ère amagat sus un gran mantelàs negre coma la nuetz, e i veu pas un quitenas que despassava. Joan lo cridèt tornamai. L'òme, o la fena, veit ensaupre, bolegava tot son pas. Probable que s'es adormit, se pensèt lo boier. Joan talhèt un moment, mas l'ora avançava, caliá be far quicòm. En se tenent plan a l'arbre, lo Joan montèt dins la barca E tot doçament prenguèt la pèrga e la plantèt dins la fangua del bian. E a cada còp de braç, la barca s'avançava un pauc mai sul riu. Pr'aquò, al cap de dos o tres butadas, e quitament se la riba s'alunhava, l'autre se sarrava pas. A cada novèl còp de pèrga, la fusta semblava mai pesuga, A cada buf, lo fred s'tombava mai e los funs s'espandission un pauc mai. A l'entorn de la barca, l'aiga se tremolava entre roge sang e lo negre sorne, la pau comencèt a lo prendre. Quichèt de mai en mai fòrt sus la pèrga, mas domai quichava a perdre alènh, domai la broa s'alunhava en faça. Tot còp, lo silenci se faguèt. A son entorn s'ausissió pas mai res, coma se lo bòsc tot entier, lo biau, lo vent, tot s'èra calat. Sonque s'ausissió lo buf espaventat del boier. Alara lo desconegut de la barca se descobrié, e de son crane sens uèlhs agachèt Joan, e lo quinhé de sa mò sen pèl. Lo que monto sul batèu de la mòrt, avalo de l'autre costat del flume de la vida, e deu aver dus lois dau per pagar son passatge, diguèt la mòrt de Sabus Tsembus. Tsoan se recauquilhèt dins lo fond de la barca. Ò, bona mòrt, cingolèt el, te siós enganada, segur qu'es pas ieu qu'esperavos, pòt pas èsser l'ora de morir a vint ans. La mòrt jamai s'engana, e tustot lo tsoan non deu mai que un calriò, tots vint ans. Benes de los negar dins biau, a voler gajar en plena nuèch de dabalada, bandat com un pibul, e ara pro de paradiso, pago tarauto, o abans la fin de la nuèch, apartendràs al riau me sen non. Ò, bona mòrt! Ai pas un quite sòu, ai tot daissat dins la botelha e los devases de la bèla Magalio. Alara acabaràs dins lo trefon del flum dels mòrts e seràs trebat, Cantonizèt la mòrt, seràs trèvo, trèvo, trèvo al castèl, trèvo, trèvo, trèvo, sensa ni còr ni pèl. Terrorizat, Tsoan tafurava nerviosament dins sas pòchas en cèrca de qualque pèça de moneda doblidada, mas res, o gairebe, sonque, paclamp, paclamp, paclamp, los dos carrats, tombats de sa pòcha dins lo moviment, redolèron sus las pòchas de la barca. De sas òbitos cabos, la mòrt agachèt aqueles dus dacòs a la chifra estrànhos que s'entretustau. Qu'es aquò, boier? Son de carrats mòrts. Es un jòc. Coneisses pas? Un jòc? L'eternitat semble passar entre eles mentre que la mòrt finta blos carrats. Hum, faguèt era, en senhalant-me a ben belesa de te trebar. En s'estrementilhant, Chuan ensenhèt a la mòrt lo jòc dels carrats, e paclamp, paclamp, los carrats redolèron contra la fust. Quatre e dos, anoncèt la mòrt. Doble cinc per ieu, se regaudiguèt lo Chuan. Pòdi pas pèrdre, repoteguèt era, que degus me pòt resistir, Joguem encara, que la nuèch es encara longa. Alara un còp de mai, los carrats tindèron dins lo silenci de l'entremonde. D'au pleshièi se risèt la mòrt. Aqueste còp ai ganhat ieu. Un òp per tot. Fasèm la bèla? demandèt Joan. Hum. Anem, diguèt la mòrt, la nuèch es encara longa. E paclamp, paclamp, Aital continuèt la dança de las chifras un brave moment. Coro l'un, coro l'autre, cadun son tour tornava lançar lo jòc e los carrats. Ja la rosèla se recaufava e paclam paclam. Tres e un, quatre e sièit. Ça lo negre del cèl s'esclarcissiá e la luna o pensava s'anar amagar. Paclam paclam paclam. Çò ne'n mancava pas una, mas la mòrt ela quitava pas lo moviment dels carrats coma presa e tot çò ne'n voliá far un autre. cur l'un cur l'autre. Tres e dos, quatre e sièis, cinc e un, paclam, paclam fasián los carrats dins lo fond de la barca. Tot còp, un brutz, un cridal, veniá de luènh, s'ausissió a propen al dins l'entremonde. Un cant, belèu, mas lo Joan el n'avió pas perdut una nòta, èra un gal, un gal que cantava. E còp se fec, l'amor se quilhèt tota dins la barca, a son entorn lo chon se fasió e lo solelh se levava. Un lius la traversèt entre que s'agitava sul joan per la gantar. M'as engarçada! bramèt l'amor, m'as engarçada, lo chon se lèva e te pòdi pas mai prendre. Mas ja la barco se demesiciò, e lo Joan s'aquiolèt dins l'aire los quatre fèrres enlèr. Arpatetsant, bufant, mitat viu, mitat negat, se sortiguèt de l'aigo del biau coma poguèt. Trempat, tselat, espaurigat, al seu ostal se'n tornèt e tsa mai pus, tsa mai pus, s'atardivèt. Ecric-ecric, aquel conte es finit, ecric-ecrac,